Kāore mātou i kite, i kite hoki koutou, nau mai ki Mojo Māori. Anei ngā kōwhiringa ngahuru mō ngā kōrero nuka rau i ngā kiriata whakawehi. Tuatahi rā ka whakaputaina he mea hou ia rā, nā reira ohaurutia, ringihia te pere kia whiwhi kōrero hou. I tēnei rārangi, ka tirohia ngā whakaritenga nuka rau o ngā kiriata whakawehi, e hokihoki nei tātou ki te mātaki anō i ngā nuka rau e huna ana. E mōhio rānei koe he nui ngā kura huna i tēnei kiriata, nō reira, kia rite mai. Tuangahuru, Kei te puta atu ngā waitanga i taua whare tonu, Black Christmas. A phone company's on the other line, sir. They say they got a trace on this one. Now let's have it. I tēnei kiriata whakawehi nō Kanata, he rite tonu te whakawehi i ngā tauira i te ētahi whare tauira mā te waea. Nā wai ka hēke atu i te kitenga kua mate ētahi o te hunga noho i reira, ā, ko te kaikōhuru tērā e waea ana. Ko te wāhanga rongonui o te kiriata, ka āta haurapa te kaimahi waea i te tauāhi o te tangata e waea atu ana. Ka kitea i puta atu ai ngā waetanga i taua whare tonu. For Christ sakes Nash, you got it wrong, that's where the calls are going into. That's where they're coming from too, sir.
Inā hoki te whakamataku nui, nā konei ka kino kē atu. Ka raru tonu a Jess, ahakoa kei rō whare, kei te mātakihia hoki e ngā pirihimana. Just tell her to put down the phone and walk straight out the front door. Tuaiwa, kei roto i te hinengaro o te kaikōhuru, identity. Who am I speaking to? Look at me, who am I speaking to right now? I tēnei kiriata whakawehi nā te ringa tohu o Logan, na James Mangold, kua mau tētahi hunga ki rō mōtera, ā, e whakamokamokatia ana e tētahi kaikōhuru. Tata ki te mutunga, ka whāki mai he mea hanga i roto i te hinengaro o tētahi kaikōhuru.
Why are you telling me this? Because you knew that it was. are one of his personalities. Ko ngā tini mata o te kaikōhuru nei ko ngā pārurenga, ā, kei te kōhurutia rātou hei whakamāui i tana mate. Ahakoa ka kumea roatia te whakaaro he moemoeā te katoa, he mata anō tēnā whakaaro me te aha he rawe hoki. Where is my faith? Tuawaru, Kāore i kahatia te kōtiro, the wicker man. You, Sergeant, are the right kind of adult. I mua i te whakahoutanga me Nicholas Cage, he kiriata tino whakawehi tēnei. Ka tīmata te kiriata i te tānga atu o tētahi pirihimana ki tētahi tāone iti i runga moutere nā te tamōtanga o tētahi o ngā kōtiro. Kāore e roa, ka mārama tātou he iwi whakapono rerekē ngā tāngata o te pā. You came here to find Rowan Morrison, but it is we who have found you and brought you here, and control your every thought and action since you arrived. I whakapaetia he mea kaha ki te kōtiro hei raukakai, engari he kino kē ake. Kāore i kāhakitia he mahi tinihanga kē kia haere atu ia ki te moutere, koia Te Rauka Kai. No!
Think! Just think what you're doing! Think what you're doing! Think! Tuawhitu, Ko Miss Vores te kai kōhuru, Friday the 13th. How are you? Well, I, I'm Mrs. Voorhees, an old friend of the Christies. Ko Jason Voorhees, tangata kawe toki, mau mata haki, tētahi o ngā tāngata rongonui, I te ao kiriata whakawehi, ahakoa tērā, ehara ia i te hoariri matua i te kiriata tuatahi o te whakapaparanga Friday the 13th. Ka kōhurutia kinotia ētahi o āna kaiwhakamahere ora, ka kitea e te kiripuaki matua e Alice nā Miha Vores rātou i kōhuru. Nāna tētahi tama hauā i toromi nō ngā kaiwhakamahere ora e. mahi ana. They were making love while that young boy drowned.
Kāhore he kōrero pai ki a Alice, ko te kuia harikoa, mau poraka te kaikōhuru. Look what you did to him!
Tuaono, ko Jigsaw te tūpāpaku i rō rūma horoi, saw. You're gonna be alright. You're just wounded, wounded in the shoulder. Nā tēnei kiriata whakawehi i te puta tētahi momo rangapū kiriata. Ahakoa he nui ake te toto i ngā kiriata ka whai mai, engāo ri te mea tuatahi, mauheretia ana tētahi tokorua tāne i rō rūma horoi, he kani ā rāua, he mutu he tūpāpaku i waenganui i a rāua, e puta ai rāua, Me tapahi rāua i tētahi rerekē ki te kani. Hello, Mister Handel. I te mutunga iho, ka kite ake ko Jigsaw te tangata nāna tēnei horopaki i whakarite. Koia te tūpāpaku e takoto whakataruna ana i waenga i te tokorua rā. He ohorere, he rerekē, he nuku rau rawa tēnei.
Game over!
Tuarima, He kēhua kē te whānau The Others. Don't speak to them!
Why? They're dead! Ko Grace, rātou ko āna tamariki tokorua ngā kiripuaki matua i tēnei kiriata whakawehi e noho ana ki rō whare nō te mutunga o te Pakanga Tuarua o te Ao. Ka whakapaetia e Grace he kēhua anō i tōna whare, me te aha e tika ana ia. Nō muri mai i ngā tūtakitanga ki ētahi wairua, Ka whāki mai ko Grace rātou ko āna tamariki kē, ngā wairua, ā, ko ngā tāngata i roto i ngā whakakitenga ko ngā kainoho hou o te whare. Children if you're dead why do you remain in this house? He takahuri tēnei i ngā kōrero kehua poke whare i whakaohoreretia ngā kaimātakitaki. What happened?
they made contact. Tuawhā, Stu me Billy, ngā kaikōhuru, scream. Surprise, Sydney!
I whai oranga anō tēnei momo kiriata whakawehi. I tēnei kiriata, na tana whakauru kōrero e hihiko ai te wairua o te kiriata. What's the matter, Sydney? You look like you've seen a ghost. Ko ngā taiohi te hunga kaha kōrerotia i tēnei kiriata. nā te mea ka kite rātou i te hāngaitanga o ngā mahi a te kaikōhuru ki ētahi o ngā kiriata whakawehi rongonui, arā, ki te mahi onioni mahi tarutaru, ki te kī koe rānei, e kore au e roa, ka mate ko koe. Hoi anō, ko Billy rāua ko Stu kē ngā kaikōhuru. I te huranga o tēnei mōhiotanga, ka tino mārama ki te hunga mātakitaki he aha i pēnei ai. Yeah, we put her out of her misery, 'cause let's face it, Sydney, your mother was no Sharon Stone.
Tuatoru, ko Angela te kaikōhuru, he tāne kē hoki, Sleepaway Camp. I tēnei kiriata whakawehi, tokomaha ngā tāngata ka kōhurutia e tētahi kaikōhuru i tētahi hōpuni. He āhua pēnei i Friday the 13th, engari ko ngā nukarau e motuhake ai tēnei kiriata. I te mutunga iho, ko Angela te wahine wahangū te kaikōhuru. Hei āpiti atu, ka kite hoki tātou He tāne kē a Angela.
A little girl would be so much nicer, don't you think so, Angela? Angela. Such a lovely name. Ko te kaponga whakamutunga o Angela e menemene ana te mea rongonui, pai mai, kino mai rānei, o te kiriata nei. Tuarua, Malcolm Crowe is a ghost, The Sixth Sense. I think I can go now.
I hua ake tētahi atakata i tēnei kiriata, ā, i rongonui hoki te ringatohu hei tangata whakaraweke whakaaro. He tama ka kite i ngā kēhua, ā, he rite tonu te putanga mai o te hunga mate ki a ia. Ka ngāwari ake te kiriata nei, I te tūtakitanga o te tama ki tētahi kaimātai hauora hinengaro tamariki, e hiahia ana ki te āwhina i a ia hei utu i tētahi o āna hara, i te mutunga iho, ka whāki mai he kēhua kē a Doctor Crowe, Bruce Willis, i mate i te kāpeka tuatahi o te kiriata, ohorere ana te hunga mātaki kiriata i te tau 99. You're never second. Ever. I mua i te huranga mai o te toa, anei ētahi atu hei mihi.
April Fool. You kill me, you get nothing. You pull this off, I'll give you 400,000.

Wehi katoa ana te hunga mātaki i tā Alfred Hitchcock kiriata i mua tonu i te huranga ohorere o te wāhanga matua. Nā wai i wehi? Ka wehi kē atu i te huranga. Ohorere ana te hunga mātaki i tā rātou kite ko te tama a Mrs Bates kē, ko Norman, te tangata ngāwari, te tangata kōhuru i te marea. Nāna te tinana o tana māmā i whakauka, Ā, ka tāhaetia tana tuākiritanga. Ahakoa te rere o ngā tau me ngā whakanuitanga o te kiriata nei, ko te whakaraweketanga whakaaro i te whakakapinga o te kiriata nei te tino o roto i ngā kiriata whakawehi katoa.